Salam hormatly watandaşlar şu gün iki müň ýigrimi dördünji ýylyň on ikinji noýabry hepdäniňem sişenbe güni hoş geldiňiz demokratik oppozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna hormatly watandaşlar şu günki biziň gepleşigimiziň temasy demokratik oppozisiýa türkmenistanyň milli lideri bolan arkadagy gözleýär meň bilen şu gün gepleşikde konstitusionnyý Sentryň ýolbaşçysy, Demokratik güýçleriň Konstitusion Sentryň ýolbaşçysy Muhammet Düýeji gatnaşýar. Muhammet aga, hoş geldiňiz! Sag bol, hoş gördük, Myrat aga!
Hawa, Muhammet aga, ine, bir topar habarlar dürli-dürli ýerlerden gelip dur. Gurbanguly soňky öz çykyşynda öz oglundan, ýagny Men otpuska gitjek, azajyk dynç aljak, dynç albilmedim diýip eýýäm birnäçenji gezek otpuska çykýar. Häzirem bize habarlar gelýär, şul adamyň saglyk ýagdaýy gaty peseldi, ummasyz peseldi. Ýewropa döwletlerine, ýaňky özüni bejermäne gidipdir diýip eşidýäs. Türkmenistanda maglumatlary gözleýäs, nirdedigini tapyp bilemzok. Ýewropada maglumatlary gözleýäs, Köp ýerlerden informasiýa ýuwaş-ýuwaşdan gelýär. Ine, şu mesele nämäni görkezýär? Şu mesele Gurbanguly Berdimuhamedow pensiýa çykyp, ikinji plana geçip, ikinji plandan öz ogluny kontrolda saklap, hemme udary, indi halkyň nägiligini, halkyň hemme udaryny özünden aýryp, ýene ogluny prigoworit etmek üçin, ýagny ogluna urukdyrjak bolýar. Ine, şu meselede Siziň size gelen informasiýa boýunça, siziň düşünjäňiz boýunça biz näme etmeli demokratik oppozisiýa hökmünde? Biz haýsy hereket döretmeli? Bir öz pikiriňizi aýtsaňyz.
Gündi Murad aga şu gyssagly habar da şu wagtlam hemme habarlar Türkmenistandan gelýän habarlara görä şol hiç ýerde ýok, özem keselläp ýatyr diýýärdi, ýüreginden tutupdyr diýýärdi, dürli gürrüňler bar. Biz olara ynanymda, eger şol keselçigini neçije etjek bolsa hökmän Ýewropa gelýär. Şol üçin biz bütin watandaşlarymyza aýtýar, watandaşlarymyzdan Ýewropadäki hem ýurduň içinde daşynda kimiň näme habary bar bolsa, haýsy balnisa giden bolsa, haýsy ýurda gelen bolsa şony bize aýtsynlar. Sebäbi biz şu wagtlam Bir ýagdaýda biziň aktiwistlerimiz bar, bir topar biziň aktiwistlerimiz ogurlap Türkmenistana alyp gitdiler. Bir topar adamlary öldürdi şu haramzada. Niýazowy öldürdi. Häzirem çastny wizit bilen Ýewropa döwletleriniň birine leçeniýä gelýär. Biziň hakymyz bar, şu wagt şu nirde bolsa şo tak ýygnanyp Şony şo sada polisiýa tabşyryp sebäbi dokumentalny bizde podtwierženýe bar şo adamyň jenaýat edenine. Biz şony şo sadan sypdyrmaly däl şoň ýatan balnisasyň daşyna ýygnanmaly şo sada şony çagyrmaly polisiýa aýtmaly ähä şo adam jenaýat etdi şuny derňe geçiriň diýip. Şol üçin men Boris Şyhmyradowyň ogly Baýram Şyhmyradowa aýdýan. Ýaňky Yklymowlaň maşgalasyny gyrdy. Yklymowlar aýdýan. Ýene-de şu haramzadaň elinden zejir çeken maşgalaň hemmesine aýdýan, şu nirede bolsa, şo tak baraýlyň, şony şo tadan sypdyrmaýlyň. Şony şo taýdan tutup duraýlyň. Şoňa Ýewropaň kanuny bize rugsat berýär. Şol üçin men birinji haýyş etýänim, şoň nirdeligini bileýliň. Utaşnyny edäýliň nirdeligini. I şo tak baryp-da, şoň daşynda gije-gündiz ýatyp, şony sypdyrmaýlyň şo taýdan. Şunýanak ýagdaý, tejribasy bar. Iki ýyl mundan öňçe Eýranyň kazysy, Öň türmelerde adamlary öldüren kazy Ýewropa, Germaniýa iýminli leçeniýä geldi. Şol öldüren adamlarynyň hossarlary ýygnanyşyp, bolnisaň öňünde ýatdyla şo tada, şony zordan ogurlap alyp gaçyp gitdile Irana. Şol üçin bu haramzadany biz Ýewropadan sypdyrmaýlyň. Şu wagtlam aktiwistleň birleşmeli wagty, hemme gep-gürrüňleri goýmaly, haramzada eger Ýewropa gelen bolsa, şo taýdan şony sypdyrmaýlyň. Şony adalatyň eline tabşyraýlyň.
Gaty dogry pikir, ine siz seretmäň arkadag milli lider, ol Türkmenistanyň içinde arkadag milli lider. Bütin dünýäde kezzap diktator Putinden kem däl. Putin prezident. Şoňa ugolovny dela açyp, şony baran ýerinde tussag etmeli diýip kabul edildi. Bizem saklamaly, raslewedniýe geçirmeli, sebäbi Türkmenistanda raslewedniýe geçirip bolanok. Biz ýönekeý materiallar boýunça-da ýaňky bir adalatly çözgüt alyp bilemzok sudlardan, sud ýok. Hemme zat Gurbangulyň elinde. Şonuň üçin şu ýerde saklap, şu ýerde Hany Farhat, hany Merdan, hany

Hawa, sypdyrmaly däl.
Men diňe şony aýtjak şu wagtlar. Hormatly watandaşlar, ine Ýewropada-da göreşip bolýar. Ýewropada-da şuny tussag edip bolýar. Şonuň üçin kimiň nähili informasiýasy bar bolsa, bize informasiýa gelip dur. Ylaýta-da Türkmenistandan bize aýdyň, biz göni barýas şo ýerde şony sypdyrmaýas. Arza ýazýas, ýaňky aýaga aldyrýas hemmesini. Içeri ministrligi ýaňky ýerli MHM-ni Ýewropaň ýaňky Içeri işler ministrligini Ýewropaň sekretny guramalaryny biz galdyryas şuny sypdyrmaly däl. Şul ýaly geldimi lawuşka almaly biz şuny. Sebäbi ol ofitsialny wizit bilen gelenok Murad aga şuňa üns beriň watandaş ofitsialny wizit bilen gelenok oň diplomatik neprikosnowesnostisi ýok häzir. Oňa Ady, jinaýat eden, jinaýat eden hakykat, dokument ba, zejir çeken adamlaň hossarlary ba, şol üçin şu tak ýygnanmaly. Hakyky.
Ine şoň üçin biz sizden haýyş edýäs, Germaniýada ýaşaýanlar, Türkmenistanda ýaşaýanlar, hökümet işleýänler, nähili informasiýaňyz bolsa, şul wideoň soňunda meň telegram adresim bolar, şo ýerden meň bilen gije-gündiz habarlaşyp bolýar, informasiýa beriň, biz ýetip, şo ýerde alýas şuny. Ine Gurbangulyny Ýewropada indi sypdyrmaly däl. Nirä geldi, almaly. Ünseriň, siz Türkiýä barsaňyz sizi ýygnaýarlar. Siz Eýrana barsaňyz sizi ýygnaýarlar. Özbegistana barsalar sizi ýygnaýarlar. A nämçe biz muny ýygnamzok bärde? Nämçe biz muny alamzok? Näçe jenaýat işleri bar, sud edilen, näçe prawzasitna guramalar bar? Hemmesini galdyryp bolýar. Şoň üçin biz sypdyrmalar. Jogap berenok ol öz graždanlaryny türmä basyp ykbaly hakynda jogap berenok. O nähili prezident o jogap berenok. Aw ogurlap gidýär ol.
Jogaba aňyrda pohišeniýe lýudey ogurlap gidýär. Şoň üçin bizde osnowaniýe bar. Şuny sypdyrmaly däl. Muhammet aga, onda şunuň bilen biz gutarary, biz halkymyzy habardar ederis. Ýaňky şu mesele boýunça nähili täzelikler bolsa, ýöne hemmäňize aýdýan, eger-de biz tapan ýagdaýymyzda, biz bararys şo ýere, hemmeler üýşmeli. Şu özüne oppozisiýa diýen bolsa, barmaly şo ýere. Barmaly. Hawa. Şuny sypdyrmaly, Ýewropadan gitmeli ýaly etmeli. Bolnisada ýatan bolsa, bolnisadan almaly şony. Hiç zat sypdyrmazda. Samolýody büküp gaçmaz ýaly almaly şony. Murada, biziň etýän zadymyz kanunyň we-de Ýewropanyň kanunçylygy şoňa rugsat berýär. Biz şo taýda ýygnanyşyk çykarmaýas, polisiýa aýtýas, dokumentli häleke, baryň barlag geçiriň. Olam döwlet nemes diplomaty däl. Çastny porýadkda gelen. Hawa.
Şonuň üçin hususy ýagdaýda geldi Ýewropa, hususy problemasy boýunça hökümete degişli ýeri ýok. Biz şuny saklap bilýäris. Obyçny graždanin ýaly hemme ýaňky adwokat tutup, pretenziýa berip, prokuratura hatlar ýazyp adwokat bilen derrew biz jenaýat işi gozgap bilýäris. Sebäbi prestupleniýe protiv çeloweçnosti. Bu adamlar ogurlady. Adamlar ýitdi Türkmenistanda. Adamlar ogurlap gidip otyr Türkiýeden. Bir topar jenaýat işleri etdi. Türkmenistanda koronawirus wagtynda diňe iki müň ýigrimi ýylyň awgustynda ýüz müňe golaý adamy öldürdi. Öz hereketleri bilen, öz prezident bolan hereketleri bilen öldürdi. Muňa jenaýat ummasyz bar. Hiç jenaýat tapmasak men özüm arza ýazyp meň jaýymy ýykdylar, onymy aldylar, munymy aldylar. Men özümem ýazýan. Meň garyndaşlarym basyş edýärler. Men diňe şoň bilenem özüm ýörän Sen Türkmenistana bary bileňa, hä bary bileňa, şoň özi jinaýat, näme haky bar seni Türkmenistana goýbermekligiň?
Şular ýaly, şoň üçin hormatly oppozisionýerler, aktiwistler, habar aldyk, biz habar ederis, üýşmeli barmaly, şu ne, eşik arabada bar, pyýada bar, samolýotly, poýezdli bar, Ýewropada logistikanyň sag, pulsuzam baryp bolýar. Barmaly, şol ýerde meseläni çözmeli. Onda biz öz göreşimizde bir togsan prosent meseläni çözýäris. Şony etmeli biz. Onda şu bilen efiri gutaraýaly, Muhammed aga. Bor, bolýar. Häzir biziň e, birnäçe 20 minutdan täze efir bolýar. O ýerde biz ýaňky e, başga meselelere seredip geçeris.